illi noqsu fil-wejt. Jekk nistgħux noqsu bl-eżerċizzju biss, jew kif nagħmlu dieta jew noqogħdu attenti kif niklu. Proset, mela, l-exercise marika l għonet grazzi minn ġdejta l-istedina, mhux dejjem ninsa. Ehm, huwa wieħed mill-ftit affarijiet li nista' nagħmlu fil-ħajja illi indipendentament minn kemm niklu x'niklu, xorta jista' jagħmel id-differenza. U ħan ispjega għax hawn minn din ma jifhimx sew. Mela, Jekk jiena nibqa' niekol kif jien, tajjeb, u bil-mod il-mod qiegħed inżid il-piż, irrid nara li qed nikkontrolla kemm qed niekol. Imma jekk daħħalt fix-xena l-eżerċizzju, dak biss ħa jżomm il-breaks, proset. Mela jekk pereżempju bniedem kien tiela għall-mod tal-kelma, jien naf, tliet kilos fis-sena, hemm min ħafna iktar kull sena, ta' ma ejja ngħidu ħa tliet kilos fis-sena. Il-fatt li daħħalt l-eżerċizzju, hemm probabbiltà qawwija li flok ma jitla' tliet kilos, jitla' kilo jew ma jitla' xejn, jew saħansitra, għax da s-sabiħ tal-exercise Marika, dak li jgħidulu ir-ripple effect. Għandek min illi laqqas biss jinduna, il-fatt li daħħal l-eżerċizzju, aħna qed ninstigaw illi ġisimna, moħħna, jibda jirċievi s-sinjal ta' I am full ħafna iktar b'mod effiċjenti milli ma nittrenjawx. Mela jekk jiena kilt platt illum, Tajjeb, illi fih ftit minn kollox. L-istess platt, jekk nieklu wara li bdejt nagħmel l-eżerċizzju, dak il-platt issa qed jimlini ħafna iktar, moħħi qed jgħidli I am full, kumparat ma' meta jiena ma kontx nittrenja. Jiġifieri anke għall-ammont ta' kemm nintlew ħa jagħmel effett. Ħa nkun l-avukat tax-xitan, għax f'dan misilek jiena ġeneralment meta nibda nittrenja iktar niekol għax jista' jinfetaħli l-aptit. Hemm it-tipi ta' eżerċizzju. U hemm it-tul tal-ħin. Aħna fil-fatt speċjalment. U nimmaġina wkoll bil-konsistenza. Inti naħseb l-ewwel ftit, l-ewwel ftit jiem jew ġimgħat li tibda tittrejna sakemm ġismek jidher s-sistema wkoll tal-lifestyle tiegħek ukoll. Kollox irid il-ħin tiegħu biex joqgħod. Hemm anke variables pereżempju norqod biżżejjed għax inqas ma norqod iktar ħajkolli ġuħ l-għada. Jaffettwa wkoll it-temp, iktar ma jibda jiksaħ iktar ikollna bżonn anke illi nieklu. Imma semmejt inti punt tajjeb ħafna, it-tip ta' eżerċizzju jvarja wkoll. Min imur jgħum mhux se ngħidlu tibqax tmur tgħum, però tajjeb ikun jaf illi aħna iktar ma ndumu ngħumu, jiġifieri anke jekk taqbeż pereżempju t-tliet kwarti siegħa, siegħa u nofs, iktar hemm ċans illi jkollna l-hunger signals illi qed jgħidulna isma' mur kul. Tajjeb? Waqt li eżerċizzju li jkun iktar intensiv imma fi qsar ħin, Għalhekk huwa anke aktar rekomandat għal min jixtieq li jaqbad sistema li jżommha. Għax, apparti li huwa qasir ħin mela nofsi għal kollox pereżempju ndaħħluha, ħa, darbtejn tlieta fil-ġimgħa ħafna minnha, u min qed jarana u jgħid li m'għandniex nofs siegħa ngħidlu ara x'ħa tagħmel għax li m'għandekx nofs siegħa lilek innifsek hija problematika. Għax vera għal kollox insibu ħin u I'm sure li nofs siegħa minn hawn u minn hemm kulħadd jista' jsibha. U min jgħid li ma jsibiex, onestament ngħidlu ħares sew lejn ħajtek minn fejn ħa ġġibha dik in-nofs siegħa. Jekk inti m'għandekx nofs siegħa għal saħħtek u għall-kuntentizza u biex torqod aħjar, biex tqum aħjar, biex joqogħdulek il-ħwejjeġ, x'hemm daqshekk iktar importanti fl-24 siegħa? U ħafna min-nies jaħsbu hekk għax inti tant aħna għaddejjin ħajja mgħaġġla. Kulħadd jaħdem u kulħadd għaddej minn ħaġa l-oħra illi sakemm naslu naħseb id-dar flaxija kulħadd ikun eżawrit u jkun għajjien. So, forsi l-iktar ħaġa importanti li niprofaw ndaħlu ħaġa fil-ħodu. Per eżempju, għandek min imur waqt il-break, mela mux il-ħin imma li namela. Issa mux se ngħidlek mur kull u bqa' sejra training, għax dejjem dejjem ħallu dak is-sija satej, forsi anke aktar biex nikluh. Imma kif qed tajb ħafna inti kif bdejt l-mistoqsija, Dak l-eżerċizzju, anke jekk daħħalna lilu biss qabel ma nibdew naraw anke x'ħa nibdlu fid-dieta, tant għandu effetti diretti u indiretti illi it's a big loss jekk ma jkunx bħala parti mill-weight loss plan illi semmejna.